नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि प्रथम चरण के अभ्यास कर रहल छी जाहि में अहाँ सबके स्वर वर्ण के अभ्यास कराओल जा चुकल अछि व्यंजन वर्ण के कवर्ग आ चवर्ग के अभ्यास सेहो क चुकल छी तऽ आइ टवर्ग के अभ्यास करब टवर्ग अर्थात ट ठ ड ढ अण के अभ्यास स्क्रीन पर देख रहल छियै जे देवनागरी के संगे संगे मिथिलाक्षरक मूल छवि सेहो देल गेल अछि आगाँ आउ देखियौ जे ट के मिथिलाक्षर में दूटा रूप बताओल गेल छै तऽ सर्वप्रथम पहिल रूप देखियौ जे केना बनतै पहिल रूप के लेल ई एकटा एना के आकृति बनाउ ई एना कऽ नीचा मुँह एतऽ कहनु आ एकरा एना कऽ घुमा कऽ ई एतऽ हँ आ एकर बाद जे छै से एकरा ई एना कऽ घुमा देलियै आकृति जोड़ि देलियै ई आ एतऽ डाँड़ दऽ देलियै तऽ ई भऽ गेल ट एकरा एक बेर पुनः देख लिअ ई एना कऽ घुमा कऽ एतऽ तक अनलहुँ आ फेर एकरे एना कऽ उठा देलियै आ ऊपरमे जे छै से एतऽसँ जोड़ि कऽ एना कऽ ऊपरमे डाँड़ देलहुँ आ एतऽ डाँड़ दऽ देलियै सीधा तऽ ई भऽ गेलै ट ट के वैकल्पिक रूप सेहो देख लियौ इहो बहुत आसान छै लगभग सिमिलरे छै देखियौ एना कऽ घुमा कऽ अनलहुँ हेँ आ एहिमे जे छै से ई एना कऽ ऊपरमे हे जोड़ि देलियै आ एकटा डाँड़ दऽ देलियै तऽ ई ट के वैकल्पिक रूप भऽ गेल ठीक अपना सबके पहिल वाला रूप जे छै से फॉलो करबाक अछि आगाँ आउ ठऽ के अभ्यास देखै छियै तऽ ठऽ जे छै तकरो दूटा रूप मिथिलाक्षरमे देखबामे भेटैत अछि पहिल रूप देखियौ एना के ई हल्का तिरछा करैत एकरे ऊपर मुँह अनलहुँ आ टच कऽ देलियै आ एतऽ डाँड़ि दऽ देलियै तऽ ई भऽ गेल ठऽ के पहिल रूप दोसर रूप देखियौ दोसर रूपके लेल जे छै से ई एना कऽ घुमबैत एकरा हल्का सा गोल जकाँ ई शेप देत हल्का सा आ ई एना कऽ घुमा देलियै आ एतय डाँढ़ि दऽ देलियै तऽ ई भऽ गेलै ट के दोसर रूप एकरा एकटा दोसर तरीकासँ सेहो लिख सकै छी जे ऊपरेमे एना कऽ डाँढ़ि आनू ऊपरेसँ घुमाबैत आ नीचाँमे एना कऽ घुमा कऽ एहिमे सटा दियौ आ एतय डाँढ़ि दऽ दियौ छविमे उन्नैस बीसके अन्तर भऽ सकै छै अहाँसभके मूल छविके फॉलो करबाक अछि आगाँ आउ ड देखियौ ड के लेल सेहो ड जे छै से सेहो मिथिलाक्षरमे दू तरहसँ देखा देखबामे अबैत अछि पहिल रूप देखियौ तऽ ई एकटा आकृति बना कऽ ऊपरमे डेढ़ दऽ देलियै जे अपना सबके फॉलो करबाक एनाहिए कऽ ड लिखबाक एकर वैकल्पिक रूप जे छै से देखियौ एना कऽ घुमेलहुँ ई एना कऽ कऽ देलियै मतलब ई जेना मिथिलाक्षरमे ओ लिखै छलियै लगभग लगभग तेहने छै ऊपरमे डेढ़ होइ छै पुनः देख लियौ एकरा ई एना कऽ एना घुमा देलियै तऽ ई भऽ गेलै ड आगाँ ढ देखियौ तऽ ढ जे छै से लगभग लगभग देवनागरीमे जेना लिखाइत अछि तहिना मिथिलाक्षरोमे ढ लिखाइत अछि ठीक तऽ एकरा देखियौ एहिके लेल सर्वप्रथम एकटा डैढ़ लिअ आ डैढ़ लेलाके बाद एनाके नीचाँमे ई ढ ओहिना जेना देवनागरीमे लिखै छै तेना बना दियौ एकरा एक बेर पुनः देख लियौ ई डैढ़ लेलहुँ ई एना कऽ नीचाँ कऽ कऽ आ ई एना कऽ बना देलियै ई भऽ गेलै ढ ठीक मूल छवि के अनुसरण करबाक अछि अड़ा के देखियौ तऽ अड़ा के लेल मिथिलाक्षर में तीन टा रूप भेटैत अछि सर्वप्रथम पहिल रूप पर चर्चा करै छी जे एकरा अपना सबके अनुसरण करबाक अछि ई एना कऽ घुमबैत ऊपर में लऽ जाउ एतऽ से सीधा नीचा मुँहे डंडा आनू एकरा तिरछा नहि करे के छै सीधा नीचा मुँहे डंडा ऊपर में एना कऽ डेढ़ लगा दियौ एहिमे बामा कात डेढ़ नहि हेतै तहिना दोसर रूप देखियौ दोसर रूप मैनाके घुमा कऽ अनलहुँ एकरे नीचाँमे आनू आ एकरे ऊपर उठा लिअ आ दहिना कात डाँड़ि दऽ दियौ एतहियो बामा कात डाँड़ि नहि हेतै तहिना एकर तेसर रूप देखियौ ई दोसर रूपसँ बहुत किछु सिमिलैरिटीज छै एहिमे ई एना कऽ घुमबैत आ एना कऽ सीधा नीचाँ मुँहे डाँड़ि आनू आ एतय एगो डाँड़ि सटा दियौ लगा दियौ तो ये भऽ गेल अहाँके अड़ अड़ के तीनोटा रूप एहिमे बामा कात डैर नहीं होइ छै दहिना कात डैर होइ छै और अपना सबके अड़ जे छै से पहिलवला फॉलो करबाक अछि तऽ आइ अपने सब टवर्गके अन्तर्गत ट ठ ड आ ढ अड़ा के अभ्यास केलहुँ देख रहल छी स्क्रीन पर में ई मूल छवि अछि एकर एकर अनुसरण करबाक अछि मूल लगा कऽ अभ्यास करू जय मिथिला